Tiragalo ya bosetlhogo e e diragetseng mo sekgweng se se hela mo thoko ga motse wa Tlapeng kwa ntlenyana ga toropo ya Mahikeng e tsogile e gakgamaditse ba le bantsi thata bogolo jang baagi ba motse o. Go bonwe ditopo di le pedi tse di nang le dipadi tsa go ketekiwa mo sekgweng se. Baagi ba motse wa Tlapeng ba santse ba jele kgakge ba re le bone ba mo lehihing la gore tota ke mang e bile go ka tswa go diragetse eng gore ditopo tse di tle go bonwa di lalane ha re re fitlhetse go le batho ba le babedi ka fa tamong ya rone re nosang dikgomo le ruo la rone ba sule mme ga re itse gore sena se bakilwe ke eng le ha dipatlisiso tsa forensiki le tsa mapodisi di sa ntse di ya go diriwa jaaka e le tlwaelo ha go diragetse jaana ga go na sepe se se thibelang baagi ba go belaela gore Gongwe go ka tswa go diragetse eng? Tiragalo e e diragetseng e, nna ke e shebile ka tebo ya ka ya matlho e ka tswa e le bogodu jwa leruo because ra utswediwa re utswediwa le- leruo la bo dikgomo bo dipodi di a tsewa mo gare ga motse wa rona ke yone tlhoba boroko e e leng gore ya re ya re tshwenya mo motseng mo motseng re le boagi re belela gore se se bakilwe ke bogodu bontse re na le bone ka gore mo motseng wa rona o bagetswe re na le magodu ba ba utswang bo dipodi bo bo di-cable re ba re nagana gore seo ke sone se se ka tlisang kgang ka gonne mo motseng wa rona o bogodu le boloi bo bontsi thata go a utswiwa dikgomo tsa batho um maruo a batho dipodi gotlhe ba a utswa a ba lebele gore go iragalang di-cable gotlhe ba tsaya le ga go le jalo go ya ka bone baagi ba ba re tiragalo e go lebega e sa diragalela ha e kete badiri ba yone ba keteketse batho ba go sele mme ba tla ba ba rwele go ba latlhela mo sekgweng se. mme go na le batho ba e le gore ba re ba bone dikoloi di ka nna pedi di tsamaela gone ka tamong e ya rona e mme yaka re le batho ba motse le borra mapodisi ba tlile go sekaseka gore go ha go ka heletsa go nnile jang gore se se heletse se le teng. Ga e se baagi botlhe ba ba amogelang ditiro tsa mohuta o, ba re le ha ba ka tswa ba dirile boleo bohe mme kotlhao e yone ga e se e e siameng. Tota batho ga ba dira sentle mo polekeng ya rona batho ga ba tshwanela go bolaiwa tota ka kgang e e tsamaisanang sentle. Batho ba tshwanetse go ba go bidiwe mapodisi go e bankanyiwe. Tota batho gona ba tshwanela go bolaiwa tota. Tota sone ga seo se siameng ka gonne go bolaya motho kana e tota ga go a siama ka gonne ha mm, mm, ditiragalo tse tsa polao di ntse di diragala yana setšhaba le sone sa fokotsega. Mo malatsing a gompieno bogodu jwa leruo mo porofenseng eno ya Bokone Bophirima jaanong bo setse bo dirile gore barui le baruakgomo ba robale ka leitlho le le lengwe. Malobanyana ha balemirui mo tikologong e ya Mahikeng ba ne ba rulaganya mogwanto o o kgatlhanong le go utswiwa ga leruo la bone. Mme baagi ba Tlapeng le bone hela jaaka balemirui bale ba ne ba ikuela mo sepodising. Eh, re le baagi ba tlapeng rona ne re ka kopa hela gore eh ditiragalo tse di diragalang tse tsa bogodi tse mapodisi ba leke go bona thararabolo ka tsone ka gonne eh, tota di dira gore matshelo a batho gore a sa nna sentle. go setse go simolotse letsholo la go batlana le badiri ba bosetlhogo jo ke mapodisi mme le bone baagi ba ka gore tota moloi ga a na mmala ga ba sa nkge lefotha ba ka thusa ka tshedimosetso e e ka isang kwa go tshwarweng ga badiri ba tiro e.